Alasan Yushau Jahanfɔ yɛn karinli tinya. University of Ghana karinzɔŋ karila di yaɣili din wubisiri looyanima. Lala karim maa yaɣili maa kpɛma Professor Raymond Atogba, o zaŋ lahibali ti Ghana nima ni ti ni ʒiya ka politisa tɔɣi yɛra puni ni bala ka bɛ di ka niriba kpi bee ka di ti paai saha shɛli ka bɛ yɛra Di mini din yaɣi yuma anii zuɣu ka ti fo n-ʒiya ŋɔ la ni pa dɛde m-bala. Professor Raymond A. Atuguba yɛli Ghana nima ni di tuya ni ti yɛri lala yɛtɔɣa ŋɔ maa bee ti garigiri li, politisanima yi tɔɣisiri lala maa yɛtɔɣa domi di karikari ni di bahigu pa zaɣ viɛlli n-yɛn nyɛ li zaŋ ti ti Ghana tiŋgbani ŋɔ. O yɛlila yɛligu ŋɔ zaŋ ti Ghana salo ni laɣinsi ban beni ti pahi tuma duri ni di bi tu ka ti fo n-ʒiya di tu ni ti garigiri lala yɛtɔɣa ti yi ti wumdi ka politisanim yɛri li. Yɛn dimi yaɣa yuma anii bee n yɛn dimi kam ni kam zaa sa ni yɛn niŋ bala ka niriba kpi? Zaɣ biɛɣu n-nyɛ li zaŋ ti ti Ghana tiŋgbani ŋɔ ka tu ni sokam zaa sa galin li. Professor Atogba yɛliya ni ti niŋ lala ka tɛhiri ti tiŋgbani maa biɛri suŋ zaŋ chaŋ sɔhi biɛɣu ka lahi tɛhiri zaŋ chaŋ ti tiŋgbani ŋɔ ti ti Ghana tiŋgbani ŋɔ Karimba kpɛm ŋɔ yɛliya ni saha ŋɔ tuya ka ti yuuni zaŋ chaŋ ti tiŋgbani ŋɔ suhu biɛɣu, daadama ban be di puuni ni mali suhu ʒii shɛm saha shɛŋa din ti kanna ha, amaa pa ni tin yɛn tɔɣisiri yɛtɔɣ shɛli din kul nyɛ din yɛn niŋ zuŋɔ, amaa biɛɣu ni yiliha bɛ wula ni di bɛ wula di bi nyɛ ti nima. O yɛtɔɣa ŋɔ zaa di niŋla daliri ka shikuru bihi naŋgban yini laɣingu yuli booni Jimsa Bɛ ʒini bɛ ʒinahu din ʒiini waawaa yili la ka gahi nuu bolo. Ŋuni n-nyɛ Saan Gahindili ŋun kana ti tɔɣisi kpamli fasara alizama lala ʒii maa puuni. UDS karinzɔŋ kari la puuni ka ʒii maa ʒini ka Jimsa shikuru bihi naŋgbanyin laɣingu ka o la Ghana Students Association bɛ pii taachi ti li ka taachi maa nyɛla ti tiŋgbani ŋɔ kana ti zani la sochira ti ni yɛn niŋ shɛm n-du so daa din yɛn zaŋ ti kuli suhudoo ni maligu soli zuɣu.
su Ghana laɣidili bihi bapiri Ken Ofori Atta ni yuuni 2013 nuura ayi na ti boli boondi shɛli. Bihi bapiri Professor Atogba nyɛla ninvuɣu so ŋun yɛli ni fukumsi kpambali ŋun na su Ghana laɣidili ti ni ʒi saha shɛli ŋɔ. Bihi bapiri Ken Ofori Atta nuura nyɛla ninvuɣu so ŋun di alizama William Ofori Atta doli soli lala saha maa. Bihi bapiri Ken Ofori Atta o ni daa na ka nam ni ka bɛ waa kuɣisi lahi bali sabiri ti tabili limamanim zaa ha Ni bɛ so di fo, ka yɛli ni bɛ ni ku pii kaɣili ti so ka zaŋ daɣu n-galisi ti so din yɛn bo aadalichi polo, ni bɛ zaa ha kpaŋ bɛ maŋa ka bɛ tooi yina ti tuhi zani ni n-tuhi zabi yɛlimaŋli zuɣu dɛmokiraatiya ni, ni lahisahimbili ninvuɣ gahinda bɛn be ti Ghana tiŋgbani ŋɔ ni, ni biɛhigu laɣinsi din niŋ talahi kamani ti tiŋgbani ŋɔ ni suhudoo bɔhimma kaansil la, National Peace Council, n-ti pahi Ghana Bar Association, ti looyanim naŋgban yini laɣingu la, ni bɛ zɔrila dabiɛm ka tom nyɛ munaafichinima, o teei ba. ni binshɛɣu din kuli be ti tiŋgbani ŋɔ ni ka di nyɛla fɔr shɛli din fɔ ŋɔ ni ka niriba tumdi galagala ka shɛli ku tooi niŋ ba ŋɔ ni dini daa mirisi bipolili ŋun daa nyɛ Jerry John Rawlings mini o taba ka bɛ daa yina ti daa ti niŋ saha maa June goli dabaa anahi, yuuni, 1979. Ghana shikuru shɛli din tiri looye tali baŋsim bee zaligu baŋsim di toondana o zaŋ lahibali zaŋ ti ni di yi pala ti gbansabila tiŋgbana ti ti tooi baŋmi ka yihi silimiinsi ŋɔ maa daantali shɛŋa bɛ ni daa zaŋ na ti zali ti dɛmokiraatiya ŋɔ puuni ni tam kam n-ti gbansabila tiŋgbana yɛn bela nyaaŋa ni dɛmokiraatiya daantali shɛŋa bɛ ni daa zaŋ na ti sa ŋɔ maa ni dini ka ti yuunda ka kpuɣiri sochibisi ŋɔ maa ka di labisiri ti nyaaŋa ni lala dɛmokiraatiya sochibi shɛŋa tin bɔhindi bɛ sani ŋɔ maa ni saha shɛli kam ti nyɛla ninvuɣ shɛba bɛn bi chani tooni ka kuli ʒe luɣ yiŋga ni ti mi bi nyari anfaani shɛli di puuni. Bihi ba piri Professor Tuɣuba nyɛla ninvuɣ so yɛli Ni a yi yulli siyaasa polo, ni ti gbansabila tiŋgbana ni ti nyɛ dɛmokiraasi ti pahi gomnanti gbibbu din kpi bee din ka bukaata ni ka mirisi gbibu niriba ni naɣi ku nyɛ binshɛɣu din duri gaa. Ni a yi kana ti yuli ni niŋ ka bɛ nya zaɣ palli nyɛla binshɛɣu din be andunia zaa ha. Ni a yi kana ti yuli ni dɛmokiraatiya bɛn be di tooni kamani America ti pahi Britain ni bɛ nyɛ niriba Zuŋɔ ti na kuli be lala laɣingu yuli booni Ghana Studies Association ŋɔ maa puni domi di niŋya ka gbansabila tingbana zaa di laɣingu maa beni ka bɛ boli li African Studies Association di kpari bɔɣu n nyɛ Ghana Studies Association din ʒini lala ʒinahi ŋɔ to ti deei lahi bali niriba nyɛla bɛ malila di wula ka di be America tingbani ni Canada ti pahi Europe ni Asia To di zuɣulan zaŋ ti Ghana tingbani ŋɔ Professor Kwesi Ampini o zaŋ lahibali ti ni yɛltɔɣa muɣisirili din che ka Ghana tingbani ŋɔ ti lɛbiginsim kuli bi chani tooni hali biɛla biɛla yi shɛli pahila baŋdiba ni di wahala niŋ vihigu shɛli n zaŋ ti gomnanti shɛŋa ban kuli diri ka dɛhiri taba ŋɔ maa bɛ bi mali lala vihigu maa tumdi tuma. Naa yuli baŋdi yi yina ti niŋ vihigu zaŋ chaŋ yɛtɔɣa muɣisiri shɛli polo, o bɔri ni o nyami ka fukumsi zaŋ li tum tuma din ni taɣi salo maa biɛhigu. Amaa ni ti tiŋgbani ŋɔ gomnantinim ban kuli diri ka dɛhiri tab ŋɔ baŋdiba ban yina ti niŋ vihigu zaŋ ti ba ni di di zaŋ tum tuma ka anfaani kana zaŋ ti daadama ban be tiŋgbani maa puuni bɛ bi mali li tumdi tuma. Professor Kwesi Ampene yɛliya ni yɛltɔɣa ŋɔ nyɛla zuɣu biili ni zuɣu yaali zaŋ ti karachi kam zaasa ŋun niŋdi vihigu ni bɛ bi niŋ vihigu maa di yɛn chelimi bahi ka bɛ zaŋ li zaŋ tum tuma. O yɛliya ni bɛ tuma nyɛli ni bɛ yuli yɛltɔɣa muɣisiri yi bɛ tingbani puni ka bɛ niŋ vihigu nyɛli n zaŋ ti gomnanti ka o zaŋ tum tuma amaa gomnantinim ban kuli diri ka dɛhiri tab ŋɔ yi yɛn niŋ lala so ti kuli ha yina ti niŋ vihigu din mali dihi tabili Ghana tingbani ŋɔ puni. O yɛli ni bɛ ni chɛ li bahi ŋɔ maa nyɛla nyɔmuɣili ni tɛha n-zaŋ ti Karachinim ban niŋdi vihigu Ghana tiŋgbani ŋɔ puni. Gomnanti tuntumsa baŋdi ŋɔ maa zaŋ lahibali zaŋ ti ni bɛ na bi nya vihigu din shiri wuhi ni sanna din yɛn sɔŋsi zuŋɔ yuma ka ʒe vihigu shɛli bɛ ni niŋdi ŋɔ maa din yɛn taɣi yɛla n-zaŋ zali karimbaŋsim